ט רבי ישראל סוחר בלייער. איינער מיר געפרעגט, ס'קומט תשעה באב, איך וויל וויינען, איך וויל קלאגן אויפן חורבן, אבער וואס זאל איך טון, איך שפיר נישט קיין צער, איך שפיר נישט עפעס פעלדער. איז קודם לאמיר אריינגיין וואס איז די פנימיות פון תשעה באב, וואס איז די נקודות וואס מען וויינט אויף אויף תשעה באב. די גמרא זאגט אז די אייבערשטער וויינט יעדן טאג, מה לו לאב שהגלו את בניו, ואונו הם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. נעבעך דעם טאטען וואס האט אוועק געווארפן זיין קינדער פון זיין טיש, און אונו הם נעבעך פאר די קינדער וואס זענען אוועק געווארפן פון זיין טאטעס טיש. מיט א משל זאל מען קענען פארשטיין וואס איז די סארט מצב געווען אין בית מקדש. אין בית מקדש איז געווען אזא מצב, שטעל דיך פאר אין דיין מח א בילד פון א טאטע וואס זיצט ביים טיש מיט זיינע קינדער, און די קינדער זיצן ארום, אלע קליינע קינדער זיצן ארום, און די טאטע שמייכלט צו די קינדער, און ער פריידט זיך מיט זיי, און די קינדער פרייען זיך מיט די טאטע, און די טאטע גיסט אזא אהבה, אזא ליבשאפט, און די קינדער געבן צוריק און טשאטשקען זיך איינע די אנדערע, און די קינד שפירט א ריזיגע ריזיגע קשר מיט א מורא'דיגע אהבה, און שטעל דיך פאר איין טאג די קינדער האבן געטון עפעס א עבירה, און די טאטע האט גענומען די קינדער און פשוט כפשוטו ארויסגעווארפן פון שטוב, די קינדער דרייען זיך אויפן גאס, זיי האבן נישט ווי צו גיין, און זיי וויינען ס'פעלט מיר אויס די טאטע, איך דארף האבן מיין טאטע, און ס'אזוי שווער און זיי ווייסן נישט וואו צו גיין, דא, דארטן, זיי טרעפן זיך אויף א קליינע צימערל וואו זיי וואוינען, אבער נאך אלץ איז עס א מורא'דיגע ווייטאג, אוי נעבעך די קינדער שהיג להם משולחן אביהם, אוי ס'איז אזוי שווער, און ס'איז מורא'דיג שווער פאר די קינד, און זעלבסט אויף די טאטע, אוי לאביו שהיג לו את בניו, נעבעך ווי שווער ס'איז פאר די טאטע וואס האט גענומען זיין קינדער און מיר אוועקגעשיקט, ווער ס'ווייסט א מעשה פון א טאטע וואס האט ארויסגעווארפן די קינדער די טאטע קען נישט שלאפן ביינאכט איינער דערציילט א מעשה לעצטנס א טאטע האט ארויסגעווארפן זיין טאכטער און שטיק צייט שפעטער איז זי אוועק אין א עקסידענט יארן יארן יארן לאנג האט די טאטע נישט געקענט האבן נחמה ער האט נישט געוואוסט זיך זאט געווען פון די צער און דאס האט ארויסגעווארפן די טאכטער. דאס איז די משל וואס די גמרא ברענגט אונז, וואס דער אייבערשטער וויינט און אונז וויינען. איז די נמשל איז, דער אייבערשטער איז אונזער אבא אמיתי, ער איז אונזער אמת'ע טאטע. יא, עס שטייט אין חידוש נישט און שטייט אין בעל התניא, אז דער אייבערשטער האט געמאכט אזא מושג אין די גשמיות'דיגע וועלט, אז מען זעט דא א טאטע און דא א קינד. זאגט דער בעל התניא, די סיבה פארוואס דער אייבערשטער האט געמאכט דעם זאך, ער האט געמאכט א משל וואס קענען פארשטיין די נמשל, האט געמאכט א משל מען זאל זאל זען אין די גשמי'דיגע וועלט אז דא א טאטע, און דער טאטע גייט אלעס טון פאר די קינד, און די קינדער גייט אלעס טון פאר די טאטע, און ס'איז הערשט א מורא'דיגע אהבה, האט דער אייבערשטער געמאכט די משל מען זאל קענען פארשטיין וואסערע סארט קשר כביכול דער אייבערשטער האט מיט א איד, און משא כ דעם זאגט דער בעל התניא, ס'איז טויזנט מאל מער די קשר וואס די אייבערשטער האט, די אהבה וואס די אייבערשטער האט צו יעדע איינציגע איד, איז סאך סאך סאך מער ווי די אהבה וואס א גשמ'דיגע טאטע האט צו זיין קינד. און דאס איז די נמשל, אז אונז זענען אוועקגעפאלן פונעם טאטע'ס טיש, אונז לעבן אונז לעבן דא אין א חשכות, אין א טונקלקייט, איך שפיר נישט די אהבה, איך שפיר נישט די ליבשאפט, איך שפיר נישט ער דא מיט אונז, איך שפיר אפגעטיילט פון אים, און דאס איז די עיקר זאך מיט וויין תשעה באב, אז איך וויל האבן די טאטע, ס'פעלט מיר אויס טאטע, טאטע, איך וויל דיר האבן, איך שפיר דיך נישט, איך בין א טונקלקייט, ברענג מיר צוריק צו דיר, איך וויל צוגיין צו דיין שכן, איך וויל צוגיין צו די מצב אין בית המקדש ווי מ'האט געשפירט דיין דיין קשר צו דיר. אזוי ווי דער משל, מען האט געלעבט מיט דיר, מען האט דיר געפילט, מען איז נישט געווען אין די טונקלקייט, נעם עס צוריק, די זעלבע זאך אויך איז אין שפירן די צער פון די שכינה, אין שפירן צווישן באלד ווי שווער ס'איז פאר א אמת'ע טאטע, דער אייבערשטער איז אונז אמת'ע טאטע, ער האט אונז ליב סאך טויזנט מאל מער ווי א גשמי'דיגע טאטע, און די צער וואס ער האט אז אונז זענען מרוחק פון אים איז איינגעשרייעט אין אונז וויינען אויף דעם אויף תשעה באב אויף די צער השכינה און אויף אונז זענען אוועקגעפאלן פון אונזער טאטעס טיש. איך האב געהערט פון רבי דוד'ל טענקער זי ע צדיק לברכה פאר תשעה באב אין אן א שמועס האט ער געברענגט א משל פון בעל שם טוב די הייליגע בעל שם טוב כעין דער דער בחינה וואס דער בעל שם טוב ברענגט א משל פון א טאטע וואס איז געגאנגען שפאצירן מיט די קינדער אין די וואלד און די קינדער האבן געשפילט, און אביסל די ווייטער פון די טאטע בשעת'ן שפילן, און די וואלד איז נישטא קיין סיין דארטן, און קיינער ווייסט וואו צו גיין, און ממילא די קינדער זענען געווארן ווייטער און ווייטער און ווייטער, און זיי האבן געמיינט זיי גייען מער צום טאטע, און ביזדערווייל זענען זיי געגאנגען ווייטער, צומאל איז עס געווען טונקל, האבן די קינדער אנגעהויבן זוכן די טאטע, מען טרעפט אים נישט, האבן אנגעהויבן צו שרייען, טאטע! טאטע! מען הערט נישט קיין ענטפער. טאטע! טאטע! מען הערט נישט קיין ענטפער. איז מען געזוכט געווארן טונקל, זיך געלייגט שלאפן דארט אין די וואלד, נעכט איז צוויי, מען איז אויפגעשטאנען, טאטע! טאטע! מען געגאנגען טיף און טיף אריין אין וואלד, און מען טרעפט נישט די טאטע. ווידער געגאנגען א לאנגע תקופה, וואכן, חדשים, טאטע! טאטע! מען טרעפט נישט די טאטע. דער עלטסטער זון דארט פון די קבוצה פון קינדער האט געזאגט פאר די עולם, איך האב מורא איך האב שוין פארלוירן, איך געדענק שוין נישט די שפראך וואס די טאטע רעדט, איך קען שוין נישט די שפראך, וויאזוי קען מען אים אויסרופן, וויאזוי קען מען רופן צו אים, האט ער געזאגט, לאמיר שרייען אן ווערטער, לאמיר שרייען אה! אה! און די טאטע גייט הערן אונזער קול, דערקענען אונזער קול און צוריקקומען צו אונז. אה! די משל האט דער הייליגער באשענטער געזאגט, דאס איז א משל פאר תקיעת שופר, קומט ראש השנה און אונז שרייען ארויס צום אייבערשטן, אייבערשטן, אונז ווייסן נישט וויאזוי זיך צו קאנעקטן מיט דיר, מיר זענען אזוי טיף אין גלות, און פון דעם שרייט מען אויס א קול פשוט די שופר, אייבערשטער דו קענסט אונזער קול, און דאס די זעלבע זאך קען דער וואס מען וויינט תשעה באב, מען וויינט תשעה באב אייבערשטער אונז שפירן דיר שוין נישט, אונז ווייסן שוין נישט וויאזוי צו רעדן מיט דיר, וויאזוי צו קאמיוניקעיטן מיט דיר, נעם אונז צוריק, כ'האב שוין פארגעסן די שפראך פון טאטן, כ'דענק כ'האב געהערט רבי גמליאל ראבינאוויטש ווי ער באנקט תשעה באב ביינאכט, ער באנקט בכיות נוראות, און ער געוויינט אייבערשטער אונז האבן שוין פארלוירן די תקשורת, אונז האבן פארלוירן די קאמיוניקעישן, אונז. ס'האט מיר שוין נישט קיין קעיס און שפירן די שוין נישט, טאטע נעם עס צוריק, ברענג עס צוריק צו דיר, איך וויל נישט זיין אזוי ווייט פון דיר, אזוי מרוחק פון דיר, און דאס איז די עיקר זאך פון זיין תשבות, אייבערשטער נעם עס צוריק, אונז ווילן שפירן די אהבה פון טאטע, וואס די אהבה וואס האט איין סוף, די אהבה און וויל צוגיין צו דיר און וויל נישט לעבן די ריחוק פון דיר און אפגעטיילט פון דיר און וויל נישט לעבן די חשכות און די טונקלקייט און וויל לעבן די אור מיט די אור השם און דאס איז די עיקר זאך און ריין תשעה באב. איז לאמיר צוגיין צו די ערשטע שאלה וואס מען האט געפרעגט, וואס טו איך ס'קומט תשעה באב, איך שפיר נישט קיין צער, האב איך טאקע געהערט פון די צדיק רבי זיסל טענקער זי ע צדיק לברכה האט ער געזאגט הוא גופא מען דארף וויינען אויף דעם מען דארף וויינען אז מיר זענען אזוי טיף אין גלות אין אזא טונקלקייט אין אזא חשכות אז מען שפירט נישט אפילו אז ס'פעלט אונז די טאטע אונז שפירן נישט אז ס'פעלט אונז אונזער אבא אמיתי אונזער אמת'ע טאטע. די משל פון א יתום וואס איז געבוירן געווארן גלייך נאך זיין טאטע איז אוועק, און מען קיינמאל נישט געקענט זיין טאטע, און ער ווייסט נישט וואס עס מיינט צו לעבן מיט א טאטע, און ער דרייט זיך אויפן וועלט אליינס, און ער שמייכלט, אבער ער ווייסט נישט וואס עס פעלט אים אפילו, איז דאך אסאך א גרעסערע צער דארפן זיצן אויפן ערד תשעה באב, און זיינען בכיות נוראות אייבישטער און דורך אזא טונקעלקייט אזא חושך און שפיר איך שוין פילאזער פעלט אונז דיר און שפיר איך דו ביסט אונזער אבא אמיתי אונז נעם אונז ארויס פון גלות און לאמיר שפירן די אהבה און אויף דאס אליינס דארף מען וויינען נאך סאך מער און נאך סאך טיפער, און דאס איז די עיקר וואס מען וויינט אויף תשעה באב אז מען פעלט די טאטע, זאל די אייבערשטער העלפן אונז זאלן זוכה זיין צו קענען ארויסגיין פון גלות, צוריק גיין צום טאטנ'ס טיש, צו שפירן די אהבה און די ליבשאפט וואס איין דומה אין די גאנצע וועלט. און זוכה זיין צו ביאות משיח זכייני במהרה בימינו נאך די יאר.
זייטס מהנה אייערע חברים און שיקטס עס ווייטער. שרייבט אייך איין פאר די טעגליכע אינספירעישן, אייט פאר אייט, פייוו טו פייוו, פייוו סעווען ניין סעווען.